people this video una wan watch so na editorial and joyce her ex help my people you know every things dey happen for this life o but i will fair leave una make una watch both of them make we see who be who. I introduce you guys. So you, since I introduced her to you guys, and now she wants to leave us and go. So come and say bye bye. Hi.

You know say editorial and piston matter just happen then this girl own wan start again. You know say this life, we know how Africa be and we know if you start to dey follow editorial right from the beginning, you go- no be say I know ed, I know editorial for anywhere, no be even say I send her. You know everybody get their own for body, you understand? Eh, e no mean say editorial e wrong you or e dey- e wrong one person then you wan come bring your ugly necks you know, to take damage person image. Me, I no dey support anything bad. Now understand? I no dey support anything. I hate when some people want try to climb, they want break somebody down. I hate it. I no like am. If you want to grow, you ask something for person, that person refuse you. No try break that person down because you no know the struggle of that person. that so me see am you no know the struggle of that person why now this girl dey come out watching this vi- this girl video she was forming like she dey shame she no want camera then as she dey leave this woman house the first thing she go open uh, youtube then as she open youtube she title one of her video editorial Nothing she talk about that editorial. She just talk about na today na be our Jesus Christ, na today they born our Jesus Christ for church when I dey go. Na editorial name na she put. Why she put am? She know say editorial na uh, social media figure. That is people know editorial. Editorial no be superstar. May I tell you, my sister, or anybody when you want try to break this lady down. She suffer. she struggle right from the beginning i dey follow this lady no be today i dey follow her my main purpose of liking her for the first time na how she take carry herself how she take struggle and where she dey today where she dey today why you just enter person house you s- according to this girl conversation because me i go do i, I go I, this uh, tutorial video i pray make god give me power me i take do more video me i take break break am down for una first of all this girl say eh i see one video and when you want when they use police take arrest am eh say they come remove the video and he come delete the video make una go watch her channel Okay, you wey dey tell you say make you no mention editorial for your channel, but you title editorial for one of your video. My pipu, anybody wey wan bring me down for her or he to climb, may my God fight my battle for me. Yes, editorial wrong Piston, everybody say am and Piston get her popularity when she i know say no be po- piston matter they dey bring come out but why this girl go just come out dey say eh the terror eh your husband beat am eh they use police arrest am eh why you no bring the evidence that police station you this girl i no even wan even talk about you you this girl go to that police station go and bring the evidence Why you wan try to bring human being wey try to be no be say editorial rich no be say na millionaire no be say na superstar na just a youtube wey take favour some of our africa brother sister when dem finish school when dem no get work why we just be our own our by ourself problem why i no know wetin because i no really sit down me i i no really know what wetin i wan talk Eh why the thing dey vex me my people you just na you make video you title editorial why you if your editorial na arm robber editorial na bad person you go ever title am because you like wetin she dey do you wan be there why can't you start from the crash and be you think say YouTube easy you think say na just be like say editorial editorial editorial you just get the subscriber You think say na so? E get where dem go push you reach, dem go dump you reach there. YouTube hard. No be wetin dem dey call papa, dem dey call mama. Me, I no dey like peop- some people when they will try to bring person down. When editorial even make video about eh, the girl sit down for a bed. For me, I say, waiting that one me. Ah, I no know. No, everybody with their own. And the girl use her husband plate eat. I say, na my papa. na my apartheid time na those one um um reach my time ah me I no send oh I love my husband I love him I but my husband na free person me too na free person um why you go just say um use for me that video wey Victoria too um hit for my own I say maybe na him own maybe e look am like sey na respect dat one na my papa time olden days time if you dey Europe today now you use broken plate eat you come drop am or your house help or anybody come use am eat oh no dat one no make sense but my main purpose of doing dis video why dis girl coming out sey editorial use police take me um husband slap me where is the evidence we wey we wan dey blast editorial where is the evidence if dem pay her fifteen thousand na with dia two agreement if she say I know pipu wey work wey dem pay dem ten thousand editorial no be rich woman editorial na just a con ten t creator make we get dat one e get follower den we wen we dey try to wan still pick we dey use di title we dey use di picture e no mean say make we just condemn am make we just damage am no na we are all human. This girl na suppose to know, many of us suppose to know say this girl is coming out to make that, she, she wan get that fame. And she wan get that fame because she enter editorial, if you see editorial slapping, editorial, many of us go believe. That is, make una try look this girl. Why the crocodile tears? My people, I don't know whether una dey see wetin I dey see. Why the crocodile tears? You when you title editorial, when you use police, they arrest you. You title and you when you dey shame say me editor I no put camera, but you was bold on your video. I mean, you enter out. Anybody when want ever bring person down, for she or he to climb. Ah, you no go anywhere. Oh. If editorial husband even beat you, where is the evidence? I no believe say that man, wetin I dey call am manzi. I no know them for anywhere. Why you want beat am? Editorial no even say make una go watch am for editorial vid um channel. Editorial no even say the girl even come im house, e say e message her. Na through message Mazi editorial husband come take beat you? Through message na editorial husband, I wan know o, come outside again make you tell me whether na through message because na message editorial say you send am. Wen um um editorial husband because wen una dey go, wen you dey go camera follow you comot, wen editorial come take beat you ah dis tin just dey pain me, pipu make we mind pipu who enter our house, dis girl e get mission wey e even take come like pistom e come out e use e brain I wan do house girl follow you for free den give me popular when I need. Then the piston get pop, uh, uh, uh, e dey popular. This girl, her motive of coming to editorial house na how to do things. Because una see am, editorial say, why you dey comot? She no get anything to talk. talk. Okay, you be say you go go school, uh, uh, you go gather money, before you dey comot why you wan just comot now she no get anything to talk maybe after after you no know how to do again say she wan editorial because say i need una comment may i take am back many people me i no dey kukuma dey drop one many people say no call her back make una go look am when e take comot for editorial house last year one year ago she get video as e comot for editorial house because na wetin she go do for there no be say na real house girl hmm my people make una collect sense o me i no know what to talk sha maybe i will still come out again re break am because the thing dey pain me i dey hate some people when you wan try bring bring human be like you down so that make you climb are you for real are you for real you dey comot for editorial house you go run open channel one one year ago me i no dey against am na you know but not by coming and forming crocodile tears ha my people my beautiful sisters make una go make una go dig about editorial videos i beg yes this girl for me i no know make una go war because it can happen to any of us it can happen to any of us yes